Ырӑ каҫ хаклӑ радио илекенӗмӗр. Паян икӗ пин те вунтӑххӑрмӗш ҫулхи пуш уйӑхӗн вун виҫҫӗмӗшӗ. Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня среда, 13 марта 2019 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ ентешӗмӗрсем, инҫетри тата ҫывӑхра пурӑнакансем, тӑванӑмӑрсем, тусӑмӑрсем, радиокӑларӑма юратса итлекенсем, хава сирӗнпе каллех тӗл пулма та хамӑрӑн паянхи шухӑш-туйӑмсемпе паллаштарма та

йыхравласшӑн, унта пулса иртнӗ самантсене аса илтересшӗн. Ку самантсем пирӗнпе пуринпе те тачӑн ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. Калӑр-ха, кам сиртен Петӗр Егоров ятне илтмен е вӑл пирӗншӗн мӗнпе палӑрса тӑнине пӗлмест. Ун пек ҫынсем, паллах, пур ӗнтӗ. Анчах та шанас килет, пире итленӗ хыҫҫӑн ку тӗлӗнмелле ӗҫсемпе палӑрса тӑракан ҫын ҫинчен эсир хӑвӑр та каласа пама хатӗр пулӑр. Малалла пирӗн калаҫу Петр Егорович Егоров пирки пулӗ. Вӑл вунсаккӑрмӗш ӗмӗрте архитектура енӗпе палӑрса тӑнӑ. Тата кам Питӗре кайса килнӗ, вӑл паллах ҫав хитре те паллӑ ҫурт таврашӗсем патӗнче темиҫе хутчен иртсе кайнӑ ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та калаҫар-ха, Питӗре тата Эстоние ҫак ҫын вунсаккӑрмӗш ӗмӗртех хӑйсем хушшинче ҫыхӑнтарнӑ. Пярну хулинче икӗ Ик ҫӑраллӑ ҫул каялла ҫӗкленнӗ чиркӳ паянхи кун та илемӗпе килентерет. Кам ҫак чиркӗвӗн хальччен курман, кӑҫал вара лайӑх самант, ҫуралнӑ кун ячӗпе саламлама кайса килмеллех ӗнтӗ. Ҫак чиркӗве тумалли хутсене хатӗрлекенӗ Петр Егоров пулнӑ. Кедӗрне патша Эстонирен ҫаврӑнса килнӗ хыҫҫӑн Пернух хулинче ҫӗнӗ чиркӳ тума шут тытать. Ҫавӑн проектне тума, вырӑнне шырама вара Петӗр Егорова хушаҫҫӗ. Вӑл ҫак ӗҫе тӑрӑшса тунӑскер, ҫак чиркӳ вара Балтика ҫӗрӗсенче лартакан чиркӳсенчен тӗслӗхӗ пулса тӑрать. Дорогие наши постоянные радиослушатели, земляки, живущие вдали и рядом, наши близкие, друзья,

Петербург кун-ҫулӗсенче Петр Егоров хӑйне ҫырса хӑварни куҫа уҫӑмлӑн курӑнса тӑрать. Вунсаккӑрмӗш ӗмӗрте пурӑннӑ архитекторсем каласа паракан кӗнекере ун ҫинчен ҫакӑн пек ҫырнӑ, пултаруллӑ архитекторсен хушшинче палӑрса тӑракан тата хӑйӗн пултарулӑхӗпе уйрӑлса тӑракан, хӑйне ҫак енре ӗҫлеме пуҫласан кӑтартнӑскер, ҫурт-йӗр тӑваканӗ тата пӗлсе ӗҫлекенӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ ҫурт-йӗр тӑвакан канцеляринче вӑл вӗрентекен пулса ӗҫленӗскер. Вӑл пин те ҫичҫӗр вӑтӑр пӗрмӗш ҫулта ҫуралнӑскер. Петӗр патшапа ҫывӑх пулнӑ грузин кнеҫӗн Егор Дадиани ҫемйинче ӳснӗ. Егор Дадиани ҫӗрӗсем чул хула таврашӗнче пулнӑ. Вӗсен хушшинче Чӗмпӗр тата Хусан кӗпернисенче кӗрекен ҫӗрсем ҫинче вырнаҫнӑ чӑваш ялӗсем те пулнӑ. Ҫавӑнта тӑлӑх арҫын ача Кнеҫ куҫ умне лекнӗскер вӗсен ҫемйине лекнӗ. Вӑл ҫак ҫемьере княҫӗн ачисемпе пӗр тан ӳснӗ, вӗсемпе пӗрле вӗреннӗ. Ячӗ хушамачӗ вара Егор Дадианӗпе ҫыхӑнса тӑрать. Архиври упракан хутсем вӑл тӗне кӗртнӗ чӑваш пулнине ӗнентерсе параҫҫӗ. Хӑй те вӑл чӑвашсен хушшинчен тухни ҫинчен темиҫе хутчен те каласа хӑварни паллӑ. Егор Дадиани ҫемйинче Петӗр, ахаль пӗлӳсем кӑна пухман, кнеҫ вӗренсе тухнӑскер, артиллерипе ҫыхӑннӑскер, ӳкерчӗксем тума пултараканскер, ҫурт-йӗрт лартас ӑсталӑха пӗлнӗскер, ҫак пӗлӳсене вӑл Петӗре те вӗрентнӗ. Пуринчен ытларах арҫын ача математика, архитектура ӳкерчӗксене тӑвасса юратса вӗреннӗ. Архитектура шкулӗнче икӗ эрне таранччен унӑн пӗлӗвӗсене Паллӑ Волков тӗрӗсленӗ. Ҫавӑн чухнех вӑл Кнеҫ ҫуртӗнчен уйрӑлса тухса хӑйпе хӑй пурӑнма тытӑнать. Ун чухне вӑл ҫирӗн тӑватӑ ҫулхи йӗкӗт. Пин те ҫичҫӗраллӑ пиллӗкмӗш ҫулта вӑл архитектор пулма вӗренекен сӑйӗн хушшинче вӗренсе тухать те ӗҫлеме тытӑнать.

Тепре тӗл пуличчен сыв пулашатпӑр. Черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтрах тухать. Ку кӑларӑма хатӗрлекенсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ вара Ираида Захарова.